Рамазан ае белгәнебезчә, билгеле бер әйберләрдән тыелу ае. Һәм ураза, әс-саум, тыелу дип тәрҗемә ителә дә. Әлбәттә, без тыелабыз ашап-эчүдән, якынлык кылудан көндезге вакытта. Әмма без тыела торган тагын бер әйбер бар. Ул да булса, йокыдан тыелып торабыз. Кемдер әйтер, юк тукта әле ди. Ничек йокыдан тыелып торып булсын инде ди. Мәсәлән, ураза тоткан кешеләр ди, алар иртә белән сәхәр ашыйлар да, аннан соң көне буе йоклыйлар. Намазларга гына уянып алалар да ди. Ә кич белән инде яңадан авыз ачарга торалар. Ләкин бу рәвешле эшли ала кемнәр? Олы кешеләр, картлар, ләкин алар да әле күп йоклый алмыйлар. Ләкин яшь кеше, укыган кеше, эшләгән кеше моны эшли алмый. Шуңа күрә Рамазан аенда йокы бик әз эләгә. Бәлки менә шушы ашау-эчү генә түгел, күп йоклау да безнең өчен зыянлыдыр. Чөнки, мәсәлән, күп ашасаң, күп эчсәң, әлбәттә, тазарасың, сәламәтлеккә зыян килә. Ә күп йоклау бит шулай ук зыянлы. Күп йоклау ул тилерте. Мәсәлән, имам Шафигый әйтә, әгәр дә галим буласыгыз килсә, әзрәк ашагыз, әзрәк йоклагыз ди. Димәк, күп йоклау баш миен яки аның эшчәнлеген әкренәйтергә мөмкин. Бөтенләй йокламау шулай ук зыянлы, аның турында сүз бармый. Әмма монда сүз бара күп йоклау турында. Гадәттә бит без, мәсәлән, әле намаз укыган кешеләр дә иртәнге намазга йоклап калырга мөмкинбез. Ә Рамазан аенда иртәнге намазга түгел, сәхәргә торырга кирәк. Ягъни таң атканчы ук кимендә бер ярты сәгать торып алда ашап эчеп куярга кирәк. Иртә белән ашамасаң, эчмәсәң, көндез авыр була, шуңа күрә без сәхәрне калдырмаска тырышабыз. Шулай булгач, безгә йокы әзләгән. Шушы йокы әз эләксә дә, ай буе без үлмибез, Аллага шөкер. Ураза тотып үлгән кеше юк. Димәк, адәм баласына бәлки бик күп йокы кирәк тә түгелдер. Бәлки ул йокыны тәртип белән дөрес йоклау кирәк, кирәктер. Шуңа күрә безнең йокыбызга да тәртип керә. Без инде артык урамда йөрмибез. Тәравих намазыннан соң яки кичке намазлардан соң ятып йоклау ягын карыйбыз. Сәхәрдән соң да без кирәкмәгән эшләр белән шөгыльләнмибез, телефонда, телевизорда әзрәк утырабыз. Шулай ук йокларга тырышабыз. Һәм шулай ук инде без йокы турында үзебезгә мәгълүмат җыябыз. Мәсәлән, без, безнең динебездә Төнлә намаз уку дигән әйбер бар, тәхәҗҗүд намазы. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә әйтелә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям төннең өчтән берен үткәргән намазда ди. Яки өчтән икесен диелә, яки яртысын диелә Коръәни Кәримдә. Төннең күпмедер вакытын багышларга кирәк гыйбадәткә, диелә. Әгәр дә менә шушы йокыңны калдырып, куеп торып, гыйбадәт кылсаң, Аллаһы Тәгалә сиңа бик күп әҗер-савап вәгъдә итә икән. Мәсәлән, бар тагын шундый бер риваять тә. Бер кеше, бер мусафир, җен төн көндезге вакытта юлда йөреп, төнлә туктыйлар йокларга, ял итәргә. Бөтенесе йоклаган вакытта бер мусафир тене буе гыйбадәт кыла, дога кыла, намаз укып чыга. Менә бу кешенең дә догалары, намазлары кабул булып, аңа бик күп әҗер саваплар булыр дип пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, йокыны калдырып торып, аның урынына гыйбадәт кылсаң, Аллаһы Тәгалә сиңа бик күп әҗер савап бирә икән. Ул гына түгел, Рамазан аенда без йокыны алыштырабыз башка ял иттерә торган әйбер белән. Нәрсә белән? Гыйбадәт белән. Мәсәлән, тәравих намазын укып. Я булмаса тәхәҗҗүд намазлары укып, Коръән укып, кайбер мәчетләрдә, мәсәлән, дәрес алып. Ягъни, йокы ул безгә ял бирә торган әйбер, әмма аны алыштырырга була икән башка ял бирә торган әйбер белән. Гыйбадәт белән, намаз белән.